Şu günlerde şol Alagöl şäheri diýip bir täze şäher gurjak bolup ýörler. Türkmenleň lap aňyr başynda türkmen topragyň içinde inçe burna ýakyn ýerde şu Alagölüň ýakynynda. Hemmäňiziň habar bardyr diýip düşünýän ýöne bolmaly bolýar. Bolmasaňyz onda şol mantygada ýaşamaýan ýaly bolýar. Sebäbi muny ýaly zatlar biziň gelejegimiz bilen, ýaşaýşymyz bilen bagly. Maksatlary u şäher gurup näme etjek, başga milletleri göçürip geljek. Şu türkmen sährany ýoşuş ýok etmeli, türkmenden çykarmaly, türkmeniň adyndanam, özündenem türkmeni bir agalyýet edip goýmaly, Şo maksatlary bar. Şol üçinem türkmene habar etmän ýoýşukdan senet sadyr edip, häzir türkmenleň habary ýok gaýýam başlapdyrlar senetleri beripdirler. Belki içine birnäçe türkmeni-de berýändirler gözleri aldamak üçin. Ýagny aňyr maksatlary şo-da, şol türkmenligi ýok etmek. Ha Kelala şäherini bilýäňiz, türkmeniň elinden çykdy, zabulabat boldy. Bütin türkmen sähranam şeýtjek bolýarlar. Biz ynsan hökmünde, birinjiden, her bir ynsan öz ýaşaýan ýerini goramaly. Öz hakyny goramaly. Zulum bolsa, adalatsyzlyk bolsa öňüne durmaly. Ikinjem, türkmen hökmünde, taryhy gujur-gaýrat bilen doly türkmenler, gahrymanlyk bilen doly türkmenler bu günem şol gadym ýaly öz hakyny gorap durmaly. Ýöne şu wagt biz haky goramak diýemizde baryp şu baryp uruşmak däl maksat. Hä bir wagt bolýandyr çäräň ýok uruşmaly-da bolarsyň. Ýa-da baryp köçä çykyp gygyrmagam däl häzir. Bir wagt bolar gygyrmaly-da bolarsyň. Ýöne häzir etmeli iş şu ýaşlarymyzyň edip ýören işini gollamaly. Hemişe muny ýaly işlerde ulular başlar, kiçi işlär diýýär. Indi zamana ters boldy. Ulularymyz uklap ýatýar, kiçilerimiz işleýärler. Kiçilerimiz bir kompaniýa döredipdirler, şoň garyşsynma, şony mähkum edip, şony durdurmaly, saklamaly diýip, onsoň şony internete ýaýradypdyrlar, karyzar diýip, şondan ymza ýygnaýarlar. Sizden haýyşymyz şu, baryp ymza ediň. goldaň. Muňa mänewi goldaw diýilýär. Mänewi bir hereket diýilýär. Hökmän baryp uruş diýemzok. Ýöne şolary ýeke goýmaly däl. Men şolaryň sahypasynam görkezeýin size. Hökmän giriň, ymza ediň, şu wagt müň iki ýüz elli ymzada ýygnanypdyr. Näçe müňe ýetmeli şol? Iki million gaýa türkmen ýaşap ýören bir mantagada. Müň iki ýüz elli da nämejik. Şo-da iň kiçejik edip biljek işimiz şo, bir oturan ýeriňem zatmeli. Şoň-a gorkýan nädersiňiz? Belki-de habaryňyz ýokdur. Habaryňyz ýok bolsa, näçe ýerde-de ýazdyk elbetde. Her kimem ýazyp ýör. Jany türkmene ýanyp ýören ýazyp ýör. Ýene bir gezek şu ýerden ýatladaýyn diýdim. Şol sahypana görkezjek şu ýerden, gaýrat ediň. Türkmeni gowy görýän bolsaňyz, özüňizi gowy görýän bolsaňyz, geljek nesliňiz barada pikir etýän, düşünýän bolsaňyz, hökmän ymza ediň, şuny ýaly zatlarda bietina durmaň. Bir ymza-da bir ymzadyr. Ine, görkezjek bolaýyn size. Görüň, şu sahypa. Bu ýerde karyzar ýazýar. platforma mustagil jamawerýe imza. Adresi şi, belki görünýändir, görünýändirem elbetde. Ýene bir gezek aýdaýyn. Karzar nokta net ol mumeýýez çizgilerden iki ýüz segsen dokuz sekiz ýüz kyrk iki

müň iki ýüz elli dokuz doganyňyz ýaly siz hem şuny dowam edip köpeltýäňiz. Şuny hökmän gaýrat ediň, şuny oturan ýeriňizde-de, ýolda-da bolsaňyz, ýatan ýeriňizde-de edip bilýäňiz. Köp sag boluň, ymzalaryňyza garaşýarys.